Лукман алейхиссалам үзенең улына вагаз кылган вакытта аңлатып җибәрә. Син бу дөньяда ниндигә булса бер изге эшне эшләмәсәң, мисқале хаббә, хәтта бер тузан рәвешендә генә үтәсәң дә, булсын ул күкләрдә яки җирләргә, җирнең куенында бел, Аллаһ Субхану тәгаләне белүче һәм дә аңар әҗер савабын бирүче ди.

Намазның мөһимлеге зур. Чөнки намаз ул җәмәгать тәхәрәт алып басып уку гына түгел, кешене ул чисталыгы, күңелендә дә, тәнендә дә һәм дә шулай ук вакытны намазны әле җомгасы бар бит. Җомгасы бар, кайчан без җыелышып, җәмгыятьтә булабыз һәм дә мәчетләргә вәгазен алабыз, үзебезне халык арасында сизәбез. Күпме хәзерге вакытта яшьләребез җәмәгать үзен ялгыз итеп хис итә. Дусларсыз, кардәшләрсез. Җәмәгать шушы намаз, ул фәкать Аллаһ каршында гына бастырмый, безне җәмгыять, мусульманнар җәмгыятенә бер тоташтырып куя. Һәм дә үзебезнең балабызны, 12, 13, 14 яшьлек балабызны өйрәтергә тиешбез шушы җомга намазларында. Гаетләребезгә килеп күрсеннәр. Алар кем белән яшиләр?

Син аны ничек тә булса яхшылыкка үзгәртергә тырыш дип әйтеп куя. Шулшы юлларда син күрерсең кыенлыкларга, алар сабыр бул. Чыннан та шушы эшләр алар Аллаһ каршында зур дәрәҗәдә бәяләнәчәк дип Лукман Алисен үзенең улына өйрәтеп җибәрә. Кадерле җәмәгать, без үзебезгә сорау бирергә тиешбез. Балабызга без яхшылык белән яманлыкны өйрәтәбезме, юкмы? Аллаһ белән элемтәне тотуны без өйрәтәбезме, юкмы? Әти-әнинең хакын без аларга искә төшерәбезме, юкмы? Нинди хезмәтне күрсәтте анабыз, нинди хезмәтне күрсәтә атабыз, әбиебез, бабабыз, балага без аны өйрәтәбезме, юкмы? Үзебезгә сорау бирергә кирәк. Чөнки балага аңлатырга кирәк, мәгълүматны бирергә кирәк һәм дә иң яхшы кешеләр булып тора шушы яктан аңлату ягындан иң якын кешеләр ул әти һәм әни, әби һәм бабай. Нихәтлек ул күркәм булачак ана атаның дәрәҗәсен балага танытса. Нихәтлек күркәм булачак, әгәр дә әти әнинең дәрәҗәсен аңлатса. Шул ук вакытта нихәтле күркәм булачак әби-бабайларыбыз әти-әнинең хөрмәтен өйрәтсәләр, иншаллаһу тәгалә. Һәм дә әти-әниләр әби-бабаларның кардәшләребезнең, дусларыбызның, күршеләребезнең хакларын өйрәтсәләр. Җәмәгать бу мәсьәләгә балабызны без өйрәтергә тиеш иншалла. Киләчәктә балабыз тайпылып китмәсен өчен. Шул ук вакытта, әгәр дә алар урамда сыйныфында, эшендә гөнаһ күрсәләр, җинаять күрсәләр, аңар алар ваимсыз, ягъни гафил булып калырга тиеш түгелләр. Чөнки ул бүген читтә, иртәгә синең өеңдә булырга мөмкин. Әгәр дә кемдә булса җинаять, мыскыл эшләсә урамда, без аны ничек тә булса туктатырга тиешбез. Нинди булса бер чараларын күрергә тиешбез. Көч белән түгел. Бәлки сүзе дә файдасы булмас, ләкин дә нинди булса бер юллары белән.